Sabadiikoni aha mutandikye abaheereza omugisha aha kare kare kare kare mwebare munonga twasaba omurimo wakutunga ah,
Omugomborora eya Kazo omu seero ya Kyantuumo omuri Kazo District habaho okwigura eishomero rya siniya erya Kyantuumo Secondary School. Okwigura eishomero eri Gwayebemberwa DEO wa Kishuruhura nari mwete District Education Officer, Omwami Robert Agume akwataniise n'abembezi bagyenzi be ab'okuruga omu Kazo District. Omukoro ogu gwatandika n'ekyeshongoro ky'eihanga obwo kyebemberwe abeegi ba Kyantumo Secondary School na bwanyima akurataho okushaba kwebemberwe omuriisa w'ekanisa ya Kyantumo Church of Uganda.

Ebibaho byona eba puraani yaawe. Omuri Cantu omwe eri izooba twagiraho akamwenyo aha matama. Mbwenu Nyamuhanga n'eshaaha ezindi ezaagumayo n'ebiriyo nibiza kukorwa nitubita omu mikono yaawe. Obitwebemberemu kuturaateera ery'aha muheru tukusiime, iwe Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Ebara omwabure.
Omukoro ogu gwayetwamu abebembezi nyamwingi Kandi abaabereembeirwe Chairperson LC five aha bwa Kazo District, Rev. Samuel Mugisha Katugunda, kandi ogu yaahiga abantu ba Kyantuumo nangwa n'abanyakazo kutwariza hamwe ngu bagire ebi baatandikaho reero gavumenti egire ahu yaabashanga kubakwatiraho.
Hati, beesisi y'okubaikiriza N'abo aba sub county bakabaire bamwineho ki? Bamwineho kushangikira. Kandi ningira ngu omwami Kyanyina na bagyenzi be bakakireba kare kwenda kwija ku kushukura eishomero eryo kurireeta aha. Baatandika kare baatandika baataho akashomero.

Kansara aha bwakazo disiturikiti, Omwami Dan Rwamunyoga kandi ogu nawe yaagira ngu abantu kukorera ekicweka kyabo nibateekwa kubanza kugira obusingye kandi yaasiima Chairman LC5 ahabw'enkwatanisa nungi. Naabaire ninkura omu myaka ku naakyetegyereza, naagira ntu nituteekwa kugira obusingye omu kukorera ekicweka kyaitu. Naikiriza kukora n'Omwami Katugunga kandi ku naikiriize kutwarigire omu karuuru, Chairman ogu yampagira omu kuba Sipiika wa disiturikiti. Hati reka mbagambire nka ntambaazi nangwa kucwera nk'egomborora ya kazo nikyo ekitarivo ya ntambaazi akwatize twayombeka ishomero rya mirama twayombeka nyakinombe twayombeka buteeranira Twayombeka Kigarama, twatinda orutindo rwa bagyeta Sigosori kwonka nitwenda kuhindura eiziina. Twataho orutindo rwa Sigosori hati abantu nibarabaho. Twatinda aha ei barikweta Mudukurani, hati twayombeka Kyantumba.
Chairman, Board of Governors, ahabw'eishomero erya Kyantuumo Ogu nawe yasiima gavumenti okuteekateeka ahari Kyantuumu nk'ekicweka. Gavumenti
nesiima munonga itwe nka boodi ya Kyantuumu secondary school ahabwa ofa ei mutuhaire tufataniise na central government of course y'okutwombekyera secondary egi. Munyikirize mbanjurire board members baitu. aba Kyantumwa Secondary School Kanyita Shalomu Mwimerere naareeba. Kyakuba ka ka nkaizire omu maisho ka mbashabe mwije omu maisho. Ogu ni mukama waitu. District Secretary of Schools ahabwa North Ankole Diocese. Kandi ogu ni Headmaster Isaac Kandwanaho. Kyeine niwe Board Member kandi niwe akutebekanisiize omukoro ogu. Mabel Mushabe Board Member. George Muramuzi, Board Member, Right Honourable Dan Nahurira Bwamunyoga niwe arikukurira akakiiko aka Education, Academic and Discipline. Rev. Stewart Amanya kandi ori Inspector w'amashomero ga North Ankole Diocese kandi owajwekye aha Bishop, nawe yasiima abantu ba Kyantuumo okukwatanisa gye na Gavumenti.
District Secretariat n'abeebembezi mwena abari aha, Chairperson of Board of Governors, Nantumo Secondary School, n'akakiiko kaawe, Area Priest orikureeberera ogu mwanya, Students leadership na entire body abami nabakyara omu bitinisa byanyu. Eiziina ryangye ni Rev. Stewart Amanya, ndi Diocesan Inspector of Schools kandi najwekyera office y'omureberezi aha mukoro ogu. Bishop ekiri aha nakimanya. kandi ari enyima y'entebeekanisa yaakyo kandi yaanyohereza kumujwekyera aha mukoro ogwo. Ninyiza kutandika ndikusiima Kyantumo Community kuhikiiririza kimwe ngu ebintu tibyekora bikorwa abantu kandi abantu b'ebicweka
Kapiteeni Yahaya Kakooza, rdc aha bwa Kazo District, ogu nawe yaagira ngu paasenti ya kyenda ahari igana y'abakozi abarikwija kukora kwombeka eishomero rya Kyantuumo bari gye omuri Kazo District reero kihereza abanyakazo emirimo. Obumanyi Fabiro nikyo kitegeeza okuhingiraho omu kitundu. Kontulakita mugenda kweta abakozi bameka?

Eseenene zaaza nazo. Kati gwe takubeera wari ni nyina obworo ee turi kubi otunze biki? Bano bagenda kurya, bagenda kunywa, bagenda kwebaka. Abantu kikumi bagenda kushuura wa? Enyumba z'okupangisa muzirina? Very good. Amata g'okunywa we gari? Aha. Ezo sente zigenda kuba zikora ki? Zisigara wanu omukazo.

Ahabwa Kyantumo Secondary School, Omwami Kandwanaho Isaac nawe yasiima gavumenti na disiturikiti ya Kazo kutwariza hamwe ahabw'okwijuka Kyantumo Secondary School ngu ahabw'okuba baahikya emyaka munaana bategyereize obuyambi bwa gavumenti ngu kwonka kandi eri izooba kyahikirira. Nyeeta Kandwanaho Isaac kandi ekiti kya Bwifumu rya Kyantumo Secondary School. Ninsiima Ruhanga ahabwa eizooba eri ahikiirira, eizooba eri baingi niryo twese tutegyereize. Nanka omu sekendure sukuuru obu ndabakwata kutumanya yaahikya emyaka munaana, eriyo etegyereize ngu gavumenti eije egikwateko. Kwonka ahabw'embabazi za Ruhanga eizooba kyahikiire. Mbwenu ninsiima disiturikiti na gavumenti ya nrm kuhika omwanya ogu ogu twine tufa na structures zitariho. Kwonka ah, eky'amaani munonga, N'obu ebi byona bibaire bitarooto, abeegi ba Kyantungu na bamwe aha baegi abasyo nibakora gye omu by'emizaano, omu akademikisi. Nitusiima abantu mwena abasyo nibateekateeka aha ishomero eri munonga munonga na munonga disiturikiti eitu ya Kazo kwiha obu mpandiika ebara ei naahandiikire omu Maniitsi Sepuritare ebiro abiri na bishatu by'okwa ikumi na kumwe enkumi ibiri abiri na ishatu. Ebaruha egyo ninyegura hakaguma nagikoresa munonga mbwenu hati nitureeba eki naayimpandiikire omu ninshoboorora oku abaana baitu nibaruga omu bicweka eki batakwebaasa mbwenu tube nitwetaaga obuyambi bwa gavumenti kandi ahabw'embabazi hanga yakikiiriza fayinale twose nitushabira twakikiiriza abashomesa nimbasiima

Omukoro ogu gwahendera n'okuteera enfuka y'okubanza aha musingye gw'okwombeka eishomero rya Kyantuumo kandi eki kyayebemberwa Chairperson LC5 Omwami Samuel Mugisha Katugunda hamwe na rdc bakwataniise hamwe n'abebembezi boona abaabari aha mukoro ogwo ogw'erizooba. Owa Christ Media TV ndi Safra Nayebare.